Ladit Rwot Acana nong ka bedo. Ladit Rwot Acana nong ka bedo. Rwot Otinga nong ka bedo Rwot Lamogi, Rwot Otinga nong ka bedo. Rwodi mukene-gu liweng Ma wun wutiyo under acana, wunong kabedo. Politicians ma tye ki cwak madit i kom rwot acana, wun bene wunong kabedo. Amito ni akwany kare man me pono wiwu. Me acel ni, Kaka Acholi dit loyo in Acana kacel ki rwodi murumo ngeti, ki dong bene Kaka Acholi dit loyo politicians ma gu surrounding in kun pe gimito ni in iti miti pa Acholi ento in iti mitigi gin politicians me ingeti kacel ki mitini. An abino ka miniwu ngec i kom gin ma wun wungeyo, ento wutye ka poro iye odenge bot kaka Acholi. Ladit rwot Acana, an atye ki cigineca ma megi, atye ki cigineca pa lalub kori rwot Otingo Atuka, atye ki cigineca pa karan ma migi karan pa rwodi, atye ki cigineca pa wun jo mapol. Remember ladit ni kaka acoli dit loyo gin mo keken, kaka dit loyo party. I kare ma an Atye kucen, abedo ka tito lok kom kaka dit loyo patti wun nen calo pe wuniang maber. En ma dong adugo atye gange bene, amito ni atitti wu, amito preaching the gospel of kaka dit loyo patti. Tyen lokke ngo? I two thousand and six mwaka alip aryo ki abicel, 2006 2006 Ladit rwot Acana kacel ki executive ma ka megi In ki executives ma megi In ki komitini In ki jo ma wun wuloyo kwede ker kwaro

and Files ma tye ki details ma nyuto kit ma wun wuketo ki cingwu wun wucito wurwenyo jami-nigo weng ki bot lwak, wurwenyo documents-gu ki bot lwak wek pe kinge kit ma wun wutye ka kelo kwede kaviyo i Ker Kwaracodi. Karaco nying kaka. pi miti ma opong i kom lim nyo cente ma dong wun wuroto ni opic pa Rwodi-ni kiromo tic kwede me tiyo lim, through bribes. matino tino ki bribes madongo ma nongo wun wunongo ki bot lucung i wibye ma cwinygi col i kom Acholi ento giporo denge ni gin imaro Acholi. Ngat ma maro Acholi pe twero ye ni Acana obal cik Acholi. Ngat ma maro Acholi, latela onyo lutela ma maro Acholi pe gitwero ye

I ker kwaro pa Acana, The Late Lyelly Justo Obita, yam obibedo i kin the delegation ma kicwalogi i London, UK, England, i lok kom kacokke madit. Tin dano tero an calo ngat marac, ento Babana Madit onongo obedo ki gen madit tutwal i koma, oweko otenyo pol jami kwaro kwaro-ni weng bota, pien wan-nu opoko kwede lok tutwal. Kare ma atye i Gulu High School, kare ma atye i Kitgum High i Gulu High, Gulu College, kare ma atye i Layibi, weng babana madit the late Rwot Justo Obita onongo bedo piny ki an kare ki kare kun waco ni, Te lebi tye atir tutwal. Alego ni olo to i i anyim i bi konyo kaka i kit me tiro paco, gango onywene ko gango nyo peko. Man lok pa wora the late Alyeli Justo Birra. Ladit rwot Acana and colleagues, I challenge you.

ni Rwot ma bibedo lawi rwodi, lawi rwodi mo keken ma kiyero ayera, bitelo wi rwodi, bidoro ker kwaro acoli pi mwaka abic. It was in the agreement and it's still in the agreement that you signed in two thousand and six.

Jo maming ma pe gingeyo ber pa tela maber it kaka Jo maming ma pe gingeyo ber pa tela maber it kaka gitamo ni An atye against acana but an atye against the injustice ma rwot acana and team gitye ka timone i kom kaka Acholi.

me cere ma migi, me dog klan ma migi, in itye rwotte. Enoni ngat a kwanyo peke, pien tye wa i remoni. Ento man ma kiyero ayera me bedo lawi rwodi-ni, ma in kacel ki rwot otinga kacel ki executives ma ka migi wuketo cingwu ni lawi rwodi kibiyerone ayera, and in a duration nyo period of five years nongo myero ki lok koko, eno ni aye wan watye ka mitone ni in dong tute ki tekki me woro the agreement of two thousand and six ma wun wuketo iye cingwu ni because we have the documents.